zvakangodaro guys it's so hot today kuri kupisa kuri kupisa yo but anyway so yeah these are some of the things that you need to expect muna december when you go back home you need to be prepared chekutanga ndechekuti unofanira kuziva kuti takawirirana kakuti south africa if youare staying in south africa youare in the diaspora i think we agreed on that so weare not going to argue kuti hey muna kusouth africa tori kudiaspora here naro south africa ari kudiaspora ubotswana ari diaspora as long as you're outside of your country uchigara ikoko then you're in the diaspora chekutanga ndechekuti ngatizive kuti mari dzedu dzinosiyana kuzimbabwe kunoshanda marands kunoshanda maus kunoshanda mazig but mostly on circulation kumashops munogona kutenga nemaus nemazig aiti kuna nablawayo vanonyanyoda marands was at the border just um, yesterday uh, pabed bridge ndaitoona vachiti toda zvemaranzi which means zvinhu zvavanenge vachitengesa nemaranzi 20 rand mvura 10 rand what what andika so you need to understand chinhu chonzi cross rate this is the first thing that you need to know be aware of when i want some few rents anzani kunzi marandi chero akawanda i don't know kana ndichida marandi angu handitika Usually you go on Google then you say 100 US dollars to marands chi inokurakidza pamwe 17 mazuva ano kuti 1700 will get you 100 dollars or 100 dollars will get you 1700 rand ndo zvinenge zviri official ndo zviri kuzikanwa painternet nditya but on the ground you need to understand kuti those things are very different nezvo zvakatosiyana handire so izvezvi you find kuti kana uine 10 dollars une 100 rand you be given vamwe vanokupa 5 dollars pachristmas chaipo chaipo ngwarira kuti unogona unopiwa 4 dollars 50 pa 100 rand yako handiti iwanga watarisira 5 dollars or more than that or unenge wachiti ha rand rakakwira mazuva ano guys people don't know that people vanoweka nezvavanogadzira mitemo yavo yavanoita paground so be prepared to notice the differences in terms of uh, ma, ma, ma exchange rates what you see on the internet is not what is always gonna be on the ground zvinzwisise izvozvo chimwe chinhu also that i want you to know is that people are making their own money in zimbabwe this one i also want people to understand it's not everyone who is in zimbabwe who is suffering some of the people that you send money to vari kuzimbabwe vachiti zvakaoma they most of them they are not even suffering they actually want your money kuti vaite madhiri avo kuti aite zvakanaka so ngwarira kuti unogona kuzoshokekana thinking kuti ha ah, ndiri kusvika vanhu vakato chitotambura ndichatosvika ndichitozoita life saver youll be shocked kuti vanogona zvavo kutozongokumsiya vachidya mari yako uchispenda mari yako eh, because unenge uchida kukurumidza kudzokera ka saka vanogona kungomira ungodya yako but mari yavo vanenge vainayo you notice that by kuti uchingosvika kuharare lawai wareva mamajor cities machicken ini kune kune makiwa kunotengesawo masteers kuya kune kune q you be shocked kuti ah imi q yechikafu chekudya here so people will be buying food that you can't afford indikaenda kuzimbabwe handikwanisi kutenga kfc i can't afford kfc but you see people vanenge varipo pamacu pawo madrive throughs ari full so understanda kuti it's not everyone who's in zimbabwe was struggling so you being in the diaspora coming back to zim usauye uine mentality yekuti ndoda kutozonovarakidza kuti ndine mari unogona kutoshokekana ende ipapo ndobva ndakupa advice yekuti usakurumidze ngobudisa budisa mari I know kuti ndinowanzo zvitaura izvozvo kuti the moment you're coming from the diaspora you get on the ground kana pakame kapfungwa kekungofunga kuti pakanzi panoda chikafu kana panoda kugochwa mari ndowa kutotanga kutobuditsa or you feel obliged obligated you feel like people are looking up to you to do something eh, chimboramba wakaisa mako momwe chimboramba wakamira uchinzwa kuti vanhu vari panzvimbo vanoita sei izvo zvinokubatsira kuchengetedza mari yako shoma yaunenge unayo uye zvinokubatsirawo kuti eh, usazongova iwe unongodyiwa

blend in within the community i know some of you you are coming from the diaspora unotenga ka kanonzi kachi ka sabhuku dhiu kako uda unotenga chichi don't be too talking too talkative usarakidze kuti unoziva when people know wakangoona kuti unoziva ukangoda kuti uri kuzviratidza unoziva they will just leave you unovharwa mari wakatarisa wozokudza watozorohwa ka 20 dollars chii chinoitika people won't help you if you wanna stand out as if you know everything as if uri kuziva zvinhu zviri kuitika vanhu vanokusiya uchirohwa mari vanhu vanosiya votadza kukubatsira paunofanira kunge vachikubatsira try your best to be humble ukasvika kuzimbabwe kwako kana uchienda kumacommunity enda iziva dress yekupfeka nekwauri kuenda andizva usambva watongoti tauda topfeka malebo iwato atatopfeka malouis vuitong machi ndizvo However, those brands, you know them. But ava ndatoka chi original boots zangu chakadaro nekuti ndauda kuenda kuvillage vanonyatsonondiona bvisa mentality yo just be humble tsvaga one kuti kuri kupfeka vanhu ari kupfekawo chii chii chiri kuitika ndauti uzopfeka zvimatishet zvakanyorwa kunzi tema dzaunosvikira vanhu dzakanyorwa kunzi kana zviri nyore itawo aa unongopfekawo something thats decent something that chinoita kuti vanhu vavari kushanyira vafile kuti ya the same with them ndizvo zvinokubatsira zvigokusevha pakawanda because the moment you wanna stand out and look different from the people vemcommunity imomo vanhu vacho vatotongoexpecta kuti uchaitawo zvinhu zviri different from vanhu vemcommunity imomo even maprices auchachajwa pazvinhu zvichaitika anongoenderana nekuda kwekuti iwe wazvi presenter say within that community and what i've discovered kumavillages is that People will respect you if you respect their culture. People will respect you if you show respect to them. So be humble, be grounded. Chingoenda uchisvikawo uchinoombera wabiga ana chief wabiga maereda unenge uchitongosvika wakachikora makadiwa nababa handiti be real handisi kuti go and act tiri kuti be real pazvinhu zvacho zvauri kuitoita enda unonyatsorakidza kuti uri mwana wezimbabwe ari kubva kwakabva don't have answers for everything zvangodai kutoti ha ah, manje depari pamichigan apa nimwe yakazoitika kuluton uko tikazodai so don't be in the community yekuti you have all the answers pamwe pacho uchitobvunza kuti ii inanzwisise kuti hove yakazodai so inonzwi chii kana kuti muti uyu unozoitwa sei muti uyu neumwe waunoziva zvinokubatsira kuti vanhu vaisewo maopinions avo vachitaura kwauri vaone kuti vane zvekukuofa The moment you show people that you don't, they, they don't have anything to offer to you, they won't offer anything to you and you struggle if you're in a place where you think you've got all the answers. Nekuti pane pamwe pachazobvunzwa mibvunzo yausina mhinduro kwairi. So ndangona kubatsira. Even you, kana uri mukomana kana uri baba wakaroora mudzimai wako. Kana wakuenda kumusha wakushanyira ana tezvara. Wakushanyira dzimwe hama kumamisha. tozviziva kuti makeup yakanaka inoita kuti zvinhu zviite zvakanaka but try by all means to minimize on your makeup try to minimize on kungorova tumwe tumwe tudo tumwe tinozoti mbambamba tumwe tumachichichi handika ita kuti mudzimai wako anoita blend in with the ladies in the community nemi vamai chingoita zvinoita kuti mublend in the community handika kune dzimwe nzvimbo chaidzo chaidzo ndotaura izvo izvo mumwe unogona kupikisana neni vanhu tiri ngotaura kune dzimwe nzvimbo chaidzo chaidzo kuti unotongoona kuti mambuya ese arimo akatongopfeka matishet emusangano andika iwe unongotsvaga rako zitishet kana reyelo kana regreen raunongo unopfekawo pamusoro kana usingadi kupfeka tishet ine musoro umwe murume pamuviri pako asi kana zvitoita pamwe pacho unotozongopfekawo uchingotsvairawo uchingopfeka tishet you just blend in hazvibatsire kuti uda kuenda nemaguvhu out ako nemawhatever uh, thing maone am ako kumusha kwekuti vanhu vanotema huni vanhu vanochera mvura kuti bhorani kana kuti gojo be just try your best to blend in zvinokubatsira when people see you as one with them vanofila you know, vanokwanisa kukuwelcome and vanoona kuti they've got something uh, worthwhile and productive to offer and to contribute guys i'm feeling hot i don't know if i can finish this video with this Let's, but I'm actually feeling hot. Chimwe chinhu also do you know kuti vanhu vanogona kungoboikana newe nezvinhu zviri simple vanogona kutongoboikana newe nezvimwe zvinhu zvisina basa we know in the, on social media people will be saying ah vakuya vana ne, ne they are now coming sometimes you just need to adjust we know kuti kana tiri kusouth africa makombi anonzi matax kuzimbabwe anonzi makombi ma do you know kuti mumwe munhu anotongofila ofinde kuti ha munhu angati tax tiri mukombi ndiri mutax utadza there are certain things that you just need to adjust so that you fit in the thing is for you to just fit in and blend in so that you can be acceptable there you be unorohwa mari unopinzwa busy unovharurwa madhiri ekuzimbabwe ukada kuzvirakidza kunge mumwe munhu ari kudiaspora there some people who just hate for no reason you know kune munhu anotongouya kautanga uri kusouth africa ina nyada tonge kuprova kuti kusouth africa kwacho ka zvakatodhakwa kudarika kuno zimbabwe ya some people were like that kuti pawasvika vada kutanga kutaura kuti eh, saka isusu eh, kfc inozoda isochi anenge akuti atonga kurakidza kuti no kunyange wanga uri ikoko but kuno kwatiri kuzimbabwe titongori bho takadaro zvedu titongori bho zvakadaro zvotongofaya zvakadaro there are some people who are just like that so i want to encourage you kuti no when you go kumusha try to blend in your dressing the way you speak to people the way you speak to your elders zvinokubatsira kuti unova accepted and unova part of, of the family prices are different guys we always say this zvakachipa kuamerica meno kuzimbabwe zvogona zvichidhura we know our economy iri kukura we know kuti the lot has been happening behind the scenes kuti zvinhu tiringotraya kuti nyika yedu inyatsosvikawo papa level but it's not even necessary kuti watenga chingwa chedhola kuti ha ah, kwedu itori equivalent to 18 rand manje yakazodai so that's not necessary that's not necessary then pane nyaya ndinowanzotaura nezvayo yemagroceries kuti when you're going to zimbabwe izvezvi zvimaprice akasiyana zvavo but uchaona kuti most of them they are within the range the difference is no longer that big except for certain commodities but in most of the basic commodities the prices are just the same because if a loaf of bread costs

somewhere i don't know like it's no longer necessary you can buy your rice in zimbabwe no need to carry chi 20 kg kuti chitsapo chitsapo kutoti munhenza kutopinza vanhu busy nekuya nechingoro just carry the money you've got the money when you've got the money carry your money wasvika kuzimbabwe enda kumataxshop enda kumashops wotonotenga eh, magroceries ako wounza padn and i also said this last time don't just be quick to buy groceries check what's not there sometimes also kuti ufare kuti mwoyo wako usununguke ndokunge uri kupawo chinhu chisipo ndinoti ukayamba medu muno mutisina shuga ukayane tugeje shuga tofara kuti wauya neshuga kuti maita basa munoziva tii ndachida kutoinwa but hey patone mazuva matatu tisina shuga pamba panapa you know i'll be so excited i'll be so happy why because something that i didn't have that you have come to provide so you are a life saver in my sight nditori i view and perceive you as a life saver but when you come i've got 10 kg sugar ndokuya kwabata 2 kg sugar the moment you are unobuditsa ndikuti ha Dai makataura ka kuti muchazouya neshuga ndaitozokudza kuti musatenge tine imwe yatakapiwa apa manje manje haa but maita basa mwanangu totally different even iwe unotozvinzwa kuti ndauya nacho but changa chisiri kudiwa ndauya nacho but changa chisiri necessary umwe mubva ati ha ah, grocery manotongofamba negrocery chero zvakadai so haa ah, pamba pacho it's not even necessary guys enda usvike mama makadii kuri sei kuno kumba nori mwana sikana munhu wechidzimai andi ndiwo unombobika muchembereka haachambomhanye kubika yo uripo uchimhanya muchiona kuti ah, masamba hakuna matibag kunewo stela tea yekuti inongotorwa musipuni yakandwa yayo inenge ine magranules kaya yonoda matibag watoona kuti hapana mukaka waona kuti pakamira sei pamwe tea watonwa uchisvika haina mukaka unotoona kuti horit zvakadai so zvitonyorewo pasaidi kuti okay tozotenga kirimora tozotenga chi handiti you actually seeing what's not there what's there gaba reupfu uchinorivhura uchipedza kubika uchipambira sadza rako uri kuona kuti orit upfu uchirimo tee tiri right pane rimwe saga rechibage chichazongoda kugariswa just check what's there and what's not there kuitira kuti newewo when you provide for something that's not there unofila kuti a ah, ini ndagona kuita icho changa chisimo mumba uye katenderwo kako unotoona kuti aka kane vanhu vari kunyanyoyemura kuita kunge waita mistake iwe waunza negrosa kuti ah, dai makataura takatokuudzai takatobva kutenga imwe 20 kg kana takabva kupiwa nabamukuru yekuzaka vakauya vakasira 20 kg yeshuga so those are some of the things and uh, this thing that i'm saying it's not kuti ndo chokwadi ndo zvazvinofanira kunge zviri but i always share things according to my perspective and according to my own experience of the things then the other thing which i feel also is very very important if you're going to the rural areas if you're going to zimbabwe in the festive season know this thing you talked about groceries i will just combine it panapa ziva kuti if you've got 20 us dollars and there is no sugar which cost two dollars and you give baba or amai or whoever 20 dollars kuti anotenga sugar kana uchibva pamba kuti ndoda mbopinda mutown am giving you 20 dollars muzotenga sugar ya muzotenga sugar pamotengawo nemavheji taura zvinhu zvinonzwisisika kuti tengai sugar ye 20 dollars 15 dollars muzondidzosera the moment yaunoti ha tengai shuga but ha toenda kuti munozongoona zvekuita let me tell you paunodzoka kumba uchawana shuga yatengwa mavheji pamwe anga muriwo wanga urimo wanga unoti urimo ndosaka usina kuti utengwe muriwo mangwana pakunosvika ziva kuti mari yawakabvisa nezuro haipo handingasamboti mangwana mari yawasiya makuseni paunodzoka manheru mari iyo haisisipo saka nafane chimwe chakuda kutengwa chakutoda kuti ubudise mari kana uriwo runzi kana kuti wanga wazvirakidza uchada kutenga zvinhu zvinenge zvisipo pamba no kuti mari painonzi haipo hazviroti haipo ah, funny thing ndokutaurira yaka inini vunzai vanhu vane machembere ini ndotozviita muchembere angu ndotaura kuti handina kana mari dhora randinaro ndoranotongokwira ndiende kuchipatara ndingonochekwa chekwa mabp angu takamira se ndotodzoka pamba kuti ah, alright ndachida kutokupai 20 dollars pamuri kuti ah manje izvezvi ndinogona kutozoirasa kwandiri kuenda chidzokerai kumba munoisa pasi pemubhedha kana pasi pepiro kana pasi pechakati pechigaba chiri pakati pauri unoenda unoona pane kana ma20 matatu akatopetwa ari ipapo mari kana ukanzwa ichinzi haipo hazviri kuti haipo zvinoreva kuti yatouya yawava paiye iri kutosvikonanga pane zvimwe zvinangwa zvanga zviripo so whenever ukanzwa kuti hapana mari zvidoesnt kuti hapana mari mari inenge iripo so understanda izvozvo kuti when you want your money you want your change gara wataura tengai chingwa chedhora kana mapedza kutenga chingwa chedhora mozondipa zvizvo zvinokosha futi ndimufana andakazoti ndinotenga sipo ye2 dollars anotenga sipo ye5 dollars kuti ha mazondipa mari pa10 dollars padzoka change hakuna zvavo zvazvoita so make sure you have got budgets and une mariwo dzakachinjika and when you send people to do certain things for you vatume uchiziva kuti ndakupa mari yakati ndichatasira chenji yakati kuitira kuti izvozvo zvisakupema mastress panapa paunozoona ah watozopinda mune mamwe mabhajeti awanga wasina watozoita stretch out bhajeti yawanga unayo this also other point e guys why am i saying some of the things that i've said before but it's probably because you're watching this for the first time or you're just a good return you relate with my story saka waya kuzoteerera panapa chimwe chinhu chaunofanira kuziva ndechekuti

wawainwirirana last 10 years ago nhasi mukaonana hamuna nyaya hamuna dzinoenda kure thats why also on this note we are inviting you musi wa 27 december kwabhora 27th of december kwabhora my contact details you find them um, just send me a message or inbox me on facebook godwin chirume so that uh, you come its 10 dollars per person tiri kwabhora tichigocha we are bringing every retaining ari kuya every diaspora retaining Eh, excuse me guys sorry sorry sorry about that vari kubva kudiaspora because tiri kufunga kuti vanhu vari kubva kudiaspora mune dzipfungwa dzakafanana tine pfungwa dzakafanana toda kuona paground chii chiri kuitika eh, ini ndichapo speech ndichitaura neni pamwe 2030 minutes ndichikuudzai zvekuexpecta nditine maservice providers anenge aripo atichati ngavauye vazotiudza nyaya dzavo tapedza we're gonna do a form, form tour farm tour handiti some farms dziri kuitwa maprojects tichiona for inspiration tiri agroup tichishuta mavideos edu you be also be able to ask questions on mafarmers ariko then you come moendo papastor chirume muchiona kuti pakamira se there in kwabhora yeah. so its just ten dollars per person so make sure you don't miss out on the 27th ndosaka ndiri kudzokere panyaya yangu yandiri kuti nini shamwari dzinosiyana kuti yakamhengeri shamwari yako teeners ago inogona isiri shamwari yako nhasi nekuda kwemaprocesses akaitika the lot of changes that took place that can change a person the way they think the way what they want to achieve vaida kumboita policeman kudhara sezvavaita udota musoja but now you don't wanna be a soldier why because you went through experiences you got information so munhu asina kumbobvira akabuda muzimbabwe asingazive soft left yaiva vararama haagone kuva nemindset yakafanana neyako anongofunga kuti zvake zvaari kufunga ndizvozvo Even in terms of opportunities, you see, we see many opportunities on the ground, opportunities that people who are already on the ground in Zimbabwe do not see. So understand izvozvo kuti vamwe vachada kuti tirambe tichida kuonana tichitaura tese vachakushayira nguva because vanenge taura zvese samusoro kwavari vange vachida kuti hatizoda ah, iso maprojects vange vachiti it can't to them probably they've tried it or probably they've never thought of doing it and it doesn't make sense to them vanotaura zvematanga enguru vanoita kuti ha ah, sisi nguru manje hatitotori bhoo Ndiye. so don't try to resurrect dead friendships and dead relationships kana wakuzimbabwe that's not a mission if you find some try kutsvaga kufonera munhu kasabatika kana ubatika zvikanetsa zvinaonetsa tangira pauri ipapo if it means kuti ushatirwa solo tsvaga uri wega uchitanga kuona kuti ndoita sei and also when you're coming to zim i know kuti a lot of people are coming to zim now a lot of you guys have been motivated and encouraged in my videos and other socialites and influencers who are posting on facebook and uh, on youtube muri kuinkarejwa but unogona kunge usati wane panonzi pako nasapatwa pane panonzi pako anditya chigara waplana mazuva ako ekudzokera kumba so that you don't overstay your welcome in certain places aiseka with my wife today tita ah, pandawa zimbabwe kana usina panonzi pako unoshanyira vanhu tonge une rudo ukashanyira tete ukashanyira mbuya ukadai zvakanaka izvozvo so that you don't dwell in the same place for a long time nekuti pese pauchagara pachadiwa gurosari ka ende gurosari ravo rikatanga kupera kana kuti wakutovaita wakuti wabudisa mubudget thats why you end up seeing kuti tete vanongobuda ah ndichambobuda ini ndandine rwendo rundaida ndavaifirizi kunoona vakoma nhingi vototi iwo unopedzisira asara wawe because pedzisira ska haini ndakumba ndazobudawo ndozodai so so make sure you don't overstay your welcome kwaunenge uri that is kana usati wane panonzi pako On that note also I'm encouraging you guys. Ita panonzi pako. How about you have one room inonzi yako. Tongovaka one room house inonzi yako. Whereby when you go to Zim you are going to open a door inopinda mu one room inonzi yako. I think this is one thing that I want you guys to think about. Just think on it. Think about it. Unitone room inonzi yako. Kustand inonzi yako. wati haa asi munhu ese atiwane zvakafanana ye tinowana zvakazosiyana toda so ndikuti let it be your desire let be your prayer to say lord mazuva mashoma asara ana itai munana mazuva mashoma asara anai mwari zviratidzei ndivaone panhu panonzi pangu zvinokubatsira kuti haugare uchinorara kudzimba dzavanhu haugare uchiti unomuka na 5 o'clock nekuti mudining mauri kurara umu vanhu vauda kutobuda vauda kutobika vagadziri kuenda kumabasa so these are some of the things atoda kutitaura chii chimwe futi You have a well planned schedule when you go to Zim. You have a clearly planned schedule. Chekutanga ndechekuti gara watenga return ticket kana iri ndege. Even kana iri bhazi gara watenga bhazi re ticket re bhazi rekudzoka. Kana iri mota it's fine but gara waisa mari fuel pa side. Andira. Uno wande state yekuti wakutongoita eh, uchanova a burden wangu Zimbabwe. No. And also kuplana date rekudzoka zvinokubatsira kuti you put your wakutoziva kuti ndine mazuva mangana. I went to Zimbabwe for seven days. I went last week on Tuesday I came back just yesterday so it was about seven days in Zim and I had it, the whole seven days planned kuti ndoda kunochera mugodhi ndoda kunotanga kuvakisa imba ndoda kunoita zvidhina zvedai ndoda kunorima takatosara tatodyara chibage one one hector takatoda so zvaa zviri planned why because there's a time frame you know kuti by seven days this should be finished so when you're going to zimbabwe kuda unoitei what are you gonna be doing who do you want to see if it means writing those things pasi write those things down ndaunoona tete mai john ndogobva ndogonda kwana tete mai varaidzo ndagobva ikoko ndozoona hanzvadzi yangu enji enji ndozoda iso musi wakati zvinyorwa pasi and all the transactions that you do also is one thing chandakatodzidziswa recently kuti zvakakosha kuita, kuita kunyora zvinhu zvaunenge uchi sorry guys i'm just adjusting the light zara chiri kumbobuda rombodisappear but Yeah. Zvakakosha kunyora kuti ah ndazobhadhara chakati eh, munhu osaina pakadai. Uh, too bad I, I, I actually erred on that one pandakazodzidziswa kuti no paunenge uchibhadhara ukatenga chakati risiti kunyange waipiwa but ita kuti panyorwe because at one point ndakazomboita pekuti ndakaendesa motikari kukawash marisiti ematoll gate some of the receipts akatorwa achitofunza kuti atoatsvaira atoita basa rakanaka abvisa kuti mapepa tukwama twaona kukandwa mubhini kuna zve nda kuti kwama risitsa angu chichi nda kutovhara motikari nzi hata tokanda mubhini kudai so akatonyorawo some of the things that you do for you to keep records make sure kuti pane bepa riri kusainwa or bhuku rawasainisa and also take photos of mareceipts take photos of uh, payment that you have done zvinokubatsira kuitira kuti uzoita put together your balance sheet put together your story especially if you're doing things as a family or with your wife zvinogona kubatsira for transparent sake andizvo zvatingotingoita se tingoonesana tingoonesana tingoonesana and also this is one thing that i feel we need to be talking about it every day your words should always be sweet just in case you have to, uh, to eat them mashoko ako paunotaura navanhu ngaagara ari akanaka iva munhu anogadzira marelationships navanhu iva munhu anogona kugadzira ukama nevanhu vakakupoteredza vanhu vari padhuze newe vanhu vari munharaunda yauri relationships are more important than money relationships are more important than anything else because relationships will open doors for you kumusha chaiko chaiko unoda kukama navanhu zvimwe zvinhu hauzombozvitenge nekuda kweukama hwinhawo i remember patiri kuvaka uh, we're doing a three room house i think you saw the, the previous video that i did mvura takatongonzi uyai but paunoendawo ndakatosvika ndikati ah ndakanga naotenga chingwa tazinge taakumhanya motikari yatazoona yaya kudi Now ndasiyirawo gogo 10 dollars ngati hamuzotengawo chingwa kana mazoita se mazowana mukana wekubuda kuumba ukama chisi chioko mhomwe but kuti vangoziva kuti ndiri mwana wane tsika anoziva kuti kana pamba pachisvika panosvika nepaperbag kana perbag isipo ah, chibva mazonotengawo chingwa pamari zvinokubatsira so try by all means to mend marelationships try by all means to add value to the people that you meet zvinokuita kuti vakuremekedze vakupewo nzvimbo yavo ko nzvimbo yako vakupewo nzvimbo mwoyo yavo handiti ka muchingoita zvinhu chii murudo murudo Uh, I know there are a lot of things that we can say that people need to prepare. There are a lot of things that we can say. I want us to fill the comment section on things that you need to think of. Things that you tataura nyaya dzedressing, tataura nyaya dzemagrocery, tataura nyaya. The other thing also kana muri family. Muri family. Eish, apa ndakutaura samfundisi. Muri baba namai. Pamunoenda kumusha nemagroceries. Itai zvinhu zviri ikwawa. Ndizvo. equity has to be equity pane zvinhu zviri ikwawo nezviri equity aish chinhu chacho kunetsa pachandoedza kutaura ndichekuti unotoziva kuti kumba kwemudzimai yangu kunowanikwa hakuna munhu angambodya kana mari kana makabeji tikane makabeji vanotongono maita salad vanoita salad anoraswa havabike nemavejiwa nemakabejiwa ubva waziva kuti kumba kwana baba anatezvara wavo vakaita nemakabeji vanofara mm. tataura ka zvakawanda zvacho ndakuita ndichikangano but i just thought kuti ndingotaura kuti tibatsirane so that before you go to zimbabwe it's necessary to plan some of these things and in the comment section ngatizadze zvinhu maexperiences awakamboita zvii zvakaitika zvii zvaunofunga kuti munhu ari kubva kudiaspora even a person was visiting zimbabwe for the first time whatever What should people prepare? What is that need to do before they land in Zimbabwe so that havazongovhiringe zvinhu havazongotaure zvisi zvisi havazoite overstay they were welcome in families kwavanenge washanya or in houses kwavanenge washanya just let's just share let's just share and, and, and zvitiitire zvakanaka um, i was in zim for the past seven days like i said funga you saw the progress our three room the house is almost done

you want advice i'm just offering those services consultations you just get in touch with me so that tinobatsirana tinoonesana tinokurukura kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka uh, what i know is together we can do more united we can stand uh, starting very soon ill be opening uh, a group for those who were saying ah, ndigona kuita chinhu ndiri one but ndikaona vanhu four tikaita ma500 500 togona kutanga project yedu yeuko tinoita something ill be opening that opportunity again for a group that can come together maximum of 10 people in this group uh, depending on the project vamwe vanogona vabatanzwa vari 4 toita kuti zvinhu zviite kazhinji ukaita nehama ndoziva kuti munorovana pasi petsoka munozovharana zvova zvazongopera ey i was hearing a story yandairakidza chinzi matanga ayo nekuwanda kwakaita munanga ari ipapo aiitirwa zvinhu iye achigara kuharare vakomana vachirova zvinhu vachirova basa papapapachi papapapastand then vakomana vakazongofunga kuti haa no mudhara rujairira ndobva vangotuta zvese huku dzacho dzese zvese feed yanga iripo zvese vangoisa marori ndobva vadhisapiya vanotozomubatika kuti vari kupi that guy pakazoya kuti kandichidzokera ndinoona kuti kwakamira sakasvika matanga ari empty zvoitika izvozvo zviriko izvozvo so kana uchitya kuti unogona kuitambwa zvoreva kuti ndiriwo padhuze inini like i said most of my time i've been in zimbabwe in the past two months i've been in zimbabwe four times i'm actually going back next week so i'll be on the ground doing this and that handisi kuti hauzobirwe nekuti ndiri kuita pano zvinokubatsira for coordination sec and also pakumbovheta vanhu vacho vari kukushandira ava kuti vanobva kupi chii chiri kuitika muupenyu hwavo zvakambomira sei zvinokubatsira izvozvo it is also minimize cost when if someone who is project managing your, is managing your project it also helps kuti it cuts mama costs nekuti ukangotuma wese wese nhasi matuma tete nhingi mangwana matuma nhingi because wese watuma ari kuwana an opportunity yekuti asare nedhora ne two dollars Ndozvoonetsa because vanhu ivava vanegotiate nemasuppliers havanegotiate nevanhu vanotengesa zvinhu angonzi 30 dollars angoti hunzai so if you have someone was project managing you eh chirungu chekuproject manage chino chiri kunetsa ndibatei ndokubatsirai to meet again my next video guys i love you so much and let's keep the comment section busy make sure you've also subscribed to the channel zvinondibatsira kuti mavideos aya asvike kure rudenga kuitira zvakanaka god bless you peace